Croeso pawb i'n webinar heddiw. Mae'r webinar heddiw ar astroffiseg a, a taith un myfyriwr o uh, Tygau gyd y ffordd lan i PhD yn astudio ffiseg ac astroffiseg. Uh, a gobeithio yn y proses fy ni'n rhoi cip olwg i chi ar beth mae'n fel i astudio astroffiseg fel pwnc. Uh, ein, ein myfyriwr heddiw yw Liam. Mae Liam yn myfyriwr PhD ail flwyddyn yn yr adran ffiseg. Dechreuodd Liam ar gynllun y flwyddyn sylfaen yn 2014 a gorffennodd uh, trwy wneud y cynllun MPhys, ma, uh, gradd meistr, a graddiodd e efo gradd anrhydedd dosbarth cyntaf first class mewn astroffiseg yn 2019. Yna, dechreuodd Liam ei PhD yma ym Aberystwyth ym mis Medi 2019, ac mae yn rhan o'r Grŵp Ymchwil Ffiseg Cysawd yr Haul. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio'n hollol ar atmosffer allanol yr haul sef y corona. Croeso i Liam.
Ia, diolch yn fawr Robin. Um, ia, a croeso i chi gyd am, am, uh, am ddod i'r sesiwn yma. Um, Fy enw i yw Liam Edwards. Um, Fyddai'n jyst rhoi blas bach um, am sut mae bywyd fel, um, fel ymchwilwyr uh, a hefyd chydig bach amdan fel oedd Robin yn sôn am fy nhaith o tygau uh, hyd at y lefel PhD dwi arno uh, ar y funud. Uh, dwi wedi rhoi fy uh, uh, uh, cyfeiriad gwefan a cyfeiriad e-bost ar, ar bob sleid hefyd. Um, felly os, os, os o rhywun eisiau gael, gael mewn cysylltiad gyda i efo cwestiynau neu, neu rhywbeth, neu eisiau gwybod mwy amdano fo, ymchwil mewn chydig bach mwy o manylder, um, heina ydy'r llefydd gorau i, i gysylltu. Felly, mae yna tair, uh, tair rhan i'r sgwrs yma. Um, yn gyntaf, fyddai'n sôn am fy nhaith o tygau i, i, i PhD. Um, a wedyn y rhan pwysicaf yn fy marn i o'r, or sesiwn ydy um, trio dangos i, i disgyblion lefel A a tygau. Um, Mae'r gwaith, ma gwaith da chi'n dysgu ar y funud yn dal yn bwysig. Um, da chi ddim yn dysgu fo a wedyn anghofio amdano fo am, am gweddill eich bywyd. Os da chi'n mynd i fewn i unrhyw fath o ffiseg, astroffiseg, um, neu unrhyw fath o wyddoniaeth arall, um, mae'r gwaith da chi'n dysgu yn lefel A um, yn, yn, yn, yn, yn bwysig iawn pan da chi'n mynd i fewn i'r byd ymchwil, so fyddai'n rhoi chydig bach o esiampla o, o hynny. Um, a wedyn y dilyn ymlaen o hynna fyddai'n um, rhoi golwg sydyn ar, ar yr ymchwil dwi'n gweithio ar, ar y funud um, yn yr adran ffiseg uh, yma yn, yn Aberystwyth. Felly, Yym ers o'n i'n gallu siarad rili yym o'n i isio bod yn wyddonydd yym odd odd fy nheulu ffrindia odd powb yn gwbod o'r o'r dechra o'n i isio mynd i fewn i gwyddoniaeth yym ond dim ffiseg odd o o'n i isio mynd i fewn i yym a gesh i fy ngeni o gwmpas yr amser odd Jurassic Park yn dod allan y gynta yy ac yym felly o'n i 'di o'n i 'di mopio efo efo deinosoriaid a ballu felly o'n i isio bod yn baleontolegydd tan o'n i'n tua deg un ar ddeg oed pan o'n i'n dechra ysgol uwchradd. Wedyn o'n i'n reit ffodus gesh i tsiawns i fynd i yr Unol Daleithiau o America i Florida yym ac gathon ni fynd i Sea World ac ar ôl hynna o'n i 'di mopio efo bywyd môr yym killer whales, sharks, um, dolphins a ballu, felly o'n i eisiau bod yn o'n isio, uh, o'n isio astudio'r yr môr, ond dwi'n meddwl yr unig peth oedd yn rhoi fi off hynna oedd y ffaith bod o'n i'n mynd yn, yn, yn sal pan o'n i'n ddeddf cychod. Felly, um, dwi'n meddwl pan eisiau sylwi hynna rhyw, rhyw chydig o flynyddoedd wedyn, o'n i'n meddwl, reit, dwi angen, dwi angen chwilio amdan rhywbeth newydd i, i, i fynd i fewn i. Yn yr amser yna, yn yr tair, dwi'n y tair mlynedd, Pum TGAU, yr marc uchaf ges i mewn prawf ffiseg oedd 46 y cant, um, which, tywed, ella fysa chi ddim yn meddwl go bod dwi'n astudio ffiseg, uh, nes i, dwi wedi astudio ffiseg yn brifysgol a rwan dwi'n gwneud PhD mewn ffiseg. Um, ond, um, ond dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth pwysig fyddai'n dod yn ôl at um, hwyrach ymlaen. Wedyn nes i wylio dau documentary ar y bbc, Wonders of the Solar System a Stargazing Live, uh, a ar ôl hynna o'n i wedi gwirioni efo ffiseg, um, yn benodol y gofod astroffiseg. Um, a ers hynna, dwi, o'n i'n gwybod dwi eisiau mynd i fewn i astroffiseg. Um, felly, o'n i'n teimlo fy mod i angen dal i fyny hefo disgyblion eraill yn, yn, yn yr un blwyddyn oherwydd do'n i ddim yn trio mewn gwersi ffiseg do'n i ddim do- do'dd gennai 'im mynadd gneud gwaith cartra ffiseg na'm by' fel 'a neu os yym adolygu am unrhyw yym ie unrhyw profion o'n i'n ga'l felly o'n i'n o'n i'n teimlo o' raid i fi dal i fyny hefo'r efo rest o'r flwyddyn yym a yn ffodus iawn nesh i droi fy ngradda o gwmpas nesh i orffan TGAU hefo A seren mewn ffiseg a ffiseg driphlyg um, ac A mewn mathemateg, ac um, mi oedd hynna'n sioc mawr i fi a fy nheulu. Um, felly, um, uh, nes i mynd ymlaen wedyn i'r chweched dosbarth, um, nes i astudio cemeg, ffiseg a mathemateg, um, ond oherwydd nifer o wahanol broblemau, um, neu rhesymau, sori, um, ni aeth yn dda iawn, ac dwi'n meddwl yr peth mwyaf um, o'n i'n sryglo hefo oedd y ffaith bod o gennym ni cyn gymaint o amser wel o'n i am deu' amser rhydd ond ond yym odden ni'n mynd o chwech gwers y dydd pump diwrnod yr wsos yn Ty Gy at ella dau ne' dri gwers y dydd yym yn y chweched dosbarth yym felly oedd gennon ni lot o amsar lle odden ni'n fod yn adolygu ac yn gneud gwaith cartra a ballu. Ond o'n i'n defnyddio'r amser i chwara pêl-droed a yym hongian allan efo ffrindia felly yym nesh i orffan yy nesh i nesh i gorffan yy lefel Are Ess y flwyddyn gynta nesh i ollwng cemeg yym a oherwydd o'n i isio canolbwyntio ar ffiseg a mathemateg oherwydd hyd yn oed o'n i'n do'n i ddim yn neud yn dda yym o'n i'n gwbod ffiseg o'n i isio gneud yn y yn y brifysgol felly o'n i isio canolbwyntio arno. Yym ond yym on' anff- an- anffodus gesh i gorffan efo dy mewn ffiseg ag ec mewn mathemateg yym ac i ga'l i fewn i'r gradd Baclor i neu' ffiseg yn Aberystwyth o'n i angen by mewn ffiseg a by mewn mathemateg. Yy felly nesh i rhoi cais i fewn i neud y blwyddyn sylfaen blwyddyn sylfaenol yym yn ffiseg yma yn Aberystwyth yym dechreuais yn mis Medi dwy fil ag un deg pedwar a ar ôl gorffan yr flwyddyn sylfaen nes i yym gweithio yr holl ffordd i fyny at yr gradd meistr, yr MPhys, um, a graddiais efo gradd dosbarth cyntaf fel, fel ddydodd um, Robin yn, yn, yn y cyflwyniad. Wedyn, Mae rhaid i fi um, rhaid ceisio i fewn i, i gwahanol brifysgolion i gwneud PhD, ond hefyd o rhaid iddi fi ddewis y prifysgolion oedd yn gwneud yr ymchwil o'n i isio, o'n i isio gwneud ac yr, yr, yr tri nes i roi cais i fewn am oedd UCL yn Llundan, uh, Prifysgol Caeredin yn yr Alban ac wrth gwrs yma ym Mhrifysgol Aberystwyth. a cefais fy nerbyn fewn i UCL ac hefyd yn fyma yn Aberystwyth wrth gwrs um, ond um, ar ôl gwneud um, well, pum, pum mlynedd yma um, i, i fy ngradd israddedig um, o'n i'n gwybod Aberystwyth o'n eisiau aros yn felly nes i ddechrau fy PhD ym mis Medi 2019 wedi ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol felly dwi'n gwneud um, popeth yn yn yn yn fy Pee Haitch Dee yy trw gyfrwng y Gymraeg yym a wedyn byddai'n siara chydig bach mwy amdan yr gwahanol ysgoloriaetha yy ma'r Coleg Cymraeg yn a- ar ga'l i fyfyrwyr sydd yy eisio astudio yn y brifysgol hwyrach ymlaen. Yy ar hyn o bryd yym dwi hanner ffordd trwy fy ail flwyddyn ac fel arfer ma' PhD yn para yym tua tri ne' pedwar blynedd a wedyn ar y diwedd ma' gennon ni arholiad llafar sef Viva yym lle 'dan ni'n trafod ein yr yr traethawd hir fyddai'n gor'o' sgwennu a yym dwi 'di clwad straeon ma' rhei pobol yn ma' rhei Vivas yn para dwy awr tair awr ma' rhei yn a- yn para chwech saith wyth awr felly Yym ia dwi dwi ddim yn edrych ymlaen am hynna i fod yn i fod yn perffeth onast. Yym a wedyn y cynllun ar y gyfar y dyfodol ydi yy i fod yn ddarlithydd ffiseg yym dim ots rili yn y byd lle dwi'n mynd ond 'swn i'n licio aros yn Aberystwyth yym er mwyn gallu cario mlaen dysgu yy trw trw gyfrwng y Gymraeg. Felly ma' hwnna'n ddigon amdana i. Yym rŵan y cwestiwn pwysicaf o'r o'r sgwrs ydy ydy gwaith TGAU neu lefel A yn bwysig yn y byd ymchwil? Yym ac yr ateb ydy, uffernol o bwysig yym ac gobeithio fyddai'n gallu fyddai'n gallu dangos esiampl o hynna rŵan so be' dwi 'di gneud ydy ma' gennai yym pedwar sleid rŵan lle dwi 'di tynnu rhanna' o'r manyleb ffiseg lefel A Um, ac fyddai'n jyst mynd trwy rhai o'r pwyntiau ac yn rhoi esiamplau o lle mae'r gwaith yna dod i fewn yn y byd ymchwil mewn, uh, mewn astroffiseg. Felly, yn gyntaf, ffiseg sylfaenol, mae hwnna'n ofnadwy bwysig oherwydd da chi'n dysgu amdano wahanol uh, systemau unedau gwahanol. Um, ac rhywbeth dwi'n siŵr mae rhan fwyaf o'n chi wedi clywed amdan os gennych chi ddiddordeb mewn astroffiseg yn barod ydy uh, blynyddoedd golau neu light years. Um, Uh, esiampl arall ydy Parsec, um, os da chi, os da chi wedi gwylio Star Wars ar er enghraifft. Um, ac yn astroffiseg mae'n bwysig bod ni'n gallu um, draws newid rhwng y gwahanol systemau uneda o mynd o blynyddoedd gola i metrau er enghraifft, neu mynd o parsecs i metrau, felly mae'n bwysig bod ni'n gallu newid rhwng y ddau system yna. Y cinemateg, mae yna lot o fudiant mewn astroffiseg, um, felly mae priodweddau, er enghraifft, cyflymder, cyflymiad, uh, yn ofnadwy o bwysig ac yn dilyn ymlaen o hynna, uh, mae gennym ni dynameg, a mae yna llawer o ddigwyddiadau dynameg mewn astroffiseg, felly yr er enghraifft sydd gennau efo hwn ydy um, be da ni'n alw'n alldafliadau mas coronaidd, um, neu coronal mass ejection yn Saesneg, a beth sy'n digwydd ydy mae ffrwydriad yn digwydd ar y hael, ac mae o'n taflu allan um, nifer o dunelli o plasma a gronynnau gwefedig um, o'r hael, ac fel da chi'n gallu gweld o'r llun yma, maen nhw'n gallu bod yn, yn, yn, yn brosesau reit fawr a reit dynameg, felly mae'n bwysig bod ni'n dall faint o sydyn maen nhw'n trafeilio, sef cyflymder a cyflymiad, um, i, i wybod os mae yna un o hynna'n gallu taro'r ddeiar, er enghraifft. um, cysyniadau egni, mae'n dos na ddim fath o broses fydrai feddwl am astroffisegol um, sydd yn digwydd heb rhyw fath o cyfnewid egni, um, er enghraifft efo'r alldafliadau yma, um, a fflachiadau solar er enghraifft, solar flares, um, mae hyn yn digwydd oherwydd mae yna egni um, wedi cael ei storio fewn i'r llinellau magnetig sydd ar y hael a wedyn mae yna rhyw fath o drosglwyddiad o egni'n digwydd a wedyn yym ma' 'na ryw fath o ffordd arall o egni yn yn yn ga'l 'i greu fel 'na. Yy defnyddio pelydriad i ymchwilio sêr ma' hwn yn hynod bwysig oherwydd yym fedan ni ddim jyst yym tynnu seren o'r awyr a a rhoid o mewn labordy i astudio yym felly 'dan ni angen 'dan ni angen edrych ar y gola' yym sydd yn dod o'r o'r sêr yma Um, ac mae gen i esiampl ar y sleid nesaf um, o, o, o hyn, ond um, mae hwn yn jyst dangos llun o spectrwm o'r hael, felly mae yna rhyw offeryn arbennig wedi cael ei ddefnyddio i tynnu llun o'r gola sydd yn dod o'r hael, a da ni'n gallu defnyddio'r llinellau du i, i ddeud be, be yn union sydd yn yr hael, felly da ni'n gwybod bod yna hydrogen, helium um, ac yn y blaen. a wedyn gronynnau ac adeiledd niwclear, wel, da ni'n da ni gwybod mae'r prosesau sydd yn creu yr egni tu fewn i'r haul, ond bob seren arall hefyd ydy ymasiad niwclear, felly um, da ni angen gwybod sut mae'r gronynnau yma yn bahafio um, i ni gallu deud yn union sut, um, sut mae'r hael a ser yn creu ei egni. Felly hwn dy'r esiampl o'n eisiau dangos, so mae hwn yn dangos pedwar llun o'r hael, o'r hael ni, Yym, 'di ga'l 'i 'di ga'l 'i dynnu mewn pedwar gwahanol tonfedd o'r sbectrwm electromagnetics sydd ar y ar top y llun. Yym so ar y dde ar y chwith sori ma' gennon ni yy infrared yym a fel hynna ma'r ma'r haul yn edrych yn yn yr infrared yym yn yr optegol yy neu gola gwyn fel hyn ma'r haul yn edrych os fysan ni'n gallu edrych ar y haul wrth gwrs peidiwch a edrych ar y haul mwy am rhybudd dwi'n gorfod rhaid yn bob i bob un o'r o'r sgyrsia 'ma dwi'n gneud yym ond ma'n edrych yn reit plaen weddol boring ond os 'dan ni'n edrych arno fo yn yr uwch fioled a'r pelydrau ecs 'dach chi'n gellu gweld ma' 'na lot mwy o brosesau yy deinameg yn digwydd ar ar y haul felly i ga'l yym llun cyflawn o'r haul ma' raid iddyn ni edrych arno fo mewn nifer o wahanol dogfeddau. Felly, yr ail uned ydy trydan a gola, ac yn gyntaf, fydd rhan fwyaf o bobl yn edrych ar hwn a meddwl, tydi trydan ddim yn addas o gwbl i astroffiseg, um, a o'n i'n o'n i'n sicr yn un o'r un o'r pobl yma. Um, o'n i'n do'n i'm yn dallt sut fysa dargludiad trydan, gwrthiant, cylchedau, um, cerrynt union, cerrynt eiledol ac ati uh, yn addas ar gyfer astroffiseg a um, tydi lot o'r gwyddoniaeth ei hun ddim yn addas, um, ond um, er enghraifft, yn y flwyddyn dwytha dwi wedi bod yn uh, dylunio offeryn um, camera uh, arbennig i fynd i'r eclips yn De America uh, mis Rhagfyr, felly 23 mis yn ôl. Yym ac yym mae gen i lun y fyma o'r y, y sensor um, y camera felly uh, i wybod sut mae'r camera'n gallu gweithio yn fwyaf effeithiol um, mae rhaid dallt sut mae'r sut mae'r yr, yr, yr, um, prosesau trydanol yn, yn, yn digwydd um, o fewn y camera. Felly yym dach chi'n gallu bod yn athro ffisegwr sydd yn arbenigo mewn mewn mewn dylunio a- yym offer neu neu yym camerâu a ballu felly ma' dallt yr y petha' yma amdan yym cylchedau a a trydan a ballu yn gallu bod yn bwysig yy hefyd. Yy natur tonnau a priodweddau tonna a plygiant gola' yym dwi 'di sôn amdan hyn yn barod ond ond gola' ydi yr yr prif ffynhonnell o o wybodaeth i athro ffisegwyr. Yym felly yym mae genna lun o fy ma' jyst jyst to- yy ton yym ac yym a dwi 'di sôn yn barod yy dwi 'di dangos y llunia' o'r o'r haul mewn mewn gwahanol tonfeddau yym felly mae o'n bwysig iawn bo' ni'n dallt sut ma' golan yn yn byhafio ond hefyd um, gwahanol priodfedd, priodweddau tonna, er enghraifft um, adlywyrchiant, um, plygiant, polareiddio, gwasgariad, diffrithio a falle. Um, mae rhaid i ni wybod sut mae'r prosesau yma'n gweithio um, o fewn, o fewn astroffiseg, oherwydd mae pethau fel gwasgariad um, neu scattering yn, yn, yn effernol o, o uh, common yn, yn astroffiseg, felly mae'n bwysig bod ni'n dall sut mae'r prosesau'n gweithio. A wedyn efo lasers neu laserau yym ma' wnna'n rwbath arall dydi lot o bobol ddim yn meddwl sydd yn bwysig mewn astroffiseg yym ond eto ma' gennai lun yn fy' 'ma o'r Very Large Telescope ne'r VLT yn Chile yn Ne America yym ac be' ma'n dangos ydi ma' 'na ryw bedwar ne' bump yym laser yn ga'l ei saethu allan i atmosffer y ddaear a maen nhw'n defnyddio hein fel guide stars maen nhw'n galw fo neu um, ser cyferyddion a be maen nhw'n gwneud ydy maen nhw'n seithio'r lasers allan trwy atmosffer y ddeiar um, a wedyn mae'r ma lasers yn, yn, yn gallu cael ei effeithio gan pethau fel gwynt um, ychal yn atmosffer y ddeiar neu turbulence a falle sydd yn gallu effeithio yr, yr arsalwadau mae'r gwyddonwyr yn gwneud o'r ser bell felly maen nhw'n defnyddio'r lasers yma ac maen nhw'n gweld sut mae'r lasers yn newid ac yn symud o gwmpas oherwydd y turbulence yn yr atmosffer, um, ac felly maen nhw'n gallu addasu eu systemau opteg i, i gyfrifon am, amdan atmosffer y ddear. Uh, yn yr ail flwyddyn, uh, yn, yn lefel A, yr uned gyntaf ydy osgiliadau yn niwclysau ac eto um, Mae'n siŵr fydd rhan fwyaf o pobl sydd yn efo diddordeb mewn astroffiseg yn edrych ar y rhestr yma ac yn meddwl does am llawer am yma sydd yn berthnasol i astroffiseg ond uh, yr uned gyntaf, mudiant cilchol er enghraifft, um, mae gennau lun efo yma a um, mae'r hael, da ni'n gallu gweld yr hael fel, fel un magnet cymleth. Mae yna lot o feisydd a llinellau magnetig ar y hael. yy a ma'r haul hefyd yy efo lot o electronau yn enwedig yn ato- yn ei atmosffer y corona a be' sy'n digwydd ydi pan ma' electron yn trafeilio ar hyd llinell magnetig mae o'n troelli o gwmpas yr yr llinell magnetig fel ma'r llun yn ei yn ei ddangos yym a ma' hwn yn rwbath sydd yn digwydd yn amal yn yr atmosffer yr haul felly yy ma'n bwysig bo' ni'n dallt yr yr mudiant yma. Yym, a wedyn hefo damcaniaeth genetig a ffiseg thermol er enghraifft, yym, mae'n mae o'n mae o'n cyffredinol mewn mewn astroffiseg i dybio nwyon neu plasmas yn y gofod yn nwyon delfrydol, um, ideal gases, um, ac hwn ydy'r hafaliad ar gyfer uh, ideal gas. Yym a felly eto ma' hwnna'n rwbath fysa chi ddim yn meddwl sydd yn berthnasol ar bena- yy i astroffiseg ond ma'r hafaliad yna yn un sy'n sy'n dod i fyny yn yn amal iawn yy mewn llyfrau a phapura yym yn enwedig yn yn yn astudio'r haul ond hefyd yn astudio yym daleithau a planedau hefyd er enghraifft. A wedyn, dwi 'di sôn yn barod amdan dadfeiliad niwclear ac egni niwclear, yy ma'r ha- haul a bob sêr yn ga'l 'i egni gan yym ymasiad niwclear ond hefyd ma' 'na brosesa' er enghraifft yym byrstiau peledr gama sydd yn dod o ganol daleithau yym a ma' 'na lun yn fy' 'ma yym sy' 'di ga'l 'i gneud gan artist o o NASA sydd yn dangos y peledr gama yn saethu allan o o ganol yr yr yr galaeth yym.

ond mae hefyd yn bwysig i ddallt sut mae disgyrchiant yn cael effaith ar yr ffenomena ac yr prosesau sydd yn digwydd um, ar y hael hefyd. Uh, a mae hynna'n dod i fewn i orbitau a bydysawd ehangach hefyd. Um, dwi wedi sôn yn barod meysydd magnetig, so mae'r ma hael yn gallu cael ei weld fel un magnet enfawr a dyma lun um, sydd wedi cael ei cymryd gan yr Solar Dynamics Observatory, gan, gan NASA, Yym a ma' 'na gwyddonwyr wedi yy rhoid y llinella' yy yr yr meysydd magnetig ar yr ar llun yma felly dyna be' 'di'r llinella' gwyn 'dach chi'n gweld yym a fel 'dach chi'n gellu gweld mae o'n strwythur magnetig enfawr ond mae o hefyd yn strwythur uffernol o gymhleth felly yym mae'n bwysig iawn dallt sut ma' meysydd magnetig yn yn yn byhafio a wedyn wrth gwrs anweithiad electromagnetig yn yn yn dod i fewn i hynna hefyd. ac yy yr opsiyna ma' raid dewis un opsiwn o bedwar ac yr opsiwn dwi 'di dewis i siarad amdan yym efo esiampl sydd yn addas i astroffiseg ydi ffiseg feddygol yym fysa chi ddim yn meddwl ffiseg yym feddygol ond yym be' sy gennai yn fyma ydi ma' gennai lun o rwbath o'r enw tomograffi so be' sy'n digwydd ydi ma' genna ni ryw fath o ffynhonnell sydd yn allyrru pelydau X ar y top yy a wedyn ma' 'na detectors ne' camerâu ar yr ochor arall a ma'r system i gyd yn troelli o gwmpas y claf ne'r person yym a wedyn ma'r ma'r ma'r detectors wedyn yn cymryd nifer o lunia o nifer o wahanol onglau rownd yr yr y corff yym i ga'l ryw fath o llun thrî dimensional. A nâi sôn chydig bach yym mewn cwpwl o sleidia amdan sut ma' hynna'n addas i astroffiseg. Yym felly Dwi'n gweithio ar y corona, sef atmosffer allanol yr haul, um, so mae gennym ni lun yn fyma o'r, or haul efo toriad trwyddo, um, ac um, dwi'n dwi dwi arbenigo ar, ar, ar yr atmosffer allanol. Mae yna broblem hefo'r corona, um, mae o tua miliwn gwaith llai llachar na disg yr hael, felly wrth gwrs mae'n gwneud o'n ofnadwy anodd i'w arsylwi. Um, Ond felly y cwestiwn mawr ydy sut ydan ni'n astudio y corona os mae o mor anodd i'w arsylwi ac un o'r, un o'r technegau da ni'n defnyddio um, ydy tomograffi. Um, so da ni'n galw fo'n tomograffi cylchdaladol yr hael. A dyma'r un llun um, oedd gen i fyny gyn yma. Um, felly, yr allyriad uh, X-ray, y peledrau X ac y detectors a mae'n troelli rownd yr corff yn tynnu lluniau. A be fedrwn ni wneud ydy, yn anffodus, does gennym ni ddim lloerennau neu telesgopau yn y, yn, yn y gofod sydd yn um, gwneud yr un peth, sydd yn hedfan rownd yr hael um, nifer o weithiau yn, yn tynnu lluniau. Ond beth sydd gennym ni ydy, mae gennym ni nifer o, o lloerennau a telesgopau sydd um, yn, yn, yn orbitio o gwmpas yr hael mewn orbit lot mwy, neu bod nhw'n um, orbitio o gwmpas y ddeiar, er enghraifft, yn tynnu lluniau o'r hael. Ond y peth da amdan hyn ydi ma'r haul ei hun yn troelli, felly mae'n troelli ar ei unman, um, yr, un, yr, un, yr un fath a be mae'r uh, ddeiar yn gwneud. Felly, bob pethefnos, um, bob tua pethefnos, um, mi fedra ni creu rhyw fath o map yn defnyddio'r technegau tomography yma um, Mae'r haul yn troelli, mae'r lloerennau'n tynnu'r lluniau, a mi oedd fel, mi oedd fatha fod yr, yr lloerenni yn, yn mynd o gwmpas yr haul, um, yn tynnu lluniau o nifer o wahanol ongla. A beth da ni'n gallu gwneud ydy efo technegau mathemategol, um, da ni'n gallu creu rhyw fath o map, um, fel da chi'n gallu gweld yma'n hyn, Felly mae'r gwaith yma wedi cael ei gwneud um, ers, ers degawda, ond mae'r map yma yn, yn, yn arbenigol i Dr Hugh Morgan yma yn, yn yr um, adran ffiseg yn Brifysgol Aberystwyth. Um, a be mae'n dangos ydy um, mae'r ardaloedd coch yn dangos um, yr ardaloedd o dwysedd uchel a mae'r ardaloedd uh, piws a du yn dangos ardaloedd o dwysedd isel. Felly mae hwnna'n un techneg da ni'n gallu defnyddio i, i arsylwi ac astudio yr, yr corona. A dwi'n gobeithio bydda i'n cyhoeddi papur amdan hyn yn, yn y misoedd nesaf yn gweithio hefo, hefo hyw. Um, nes i sôn amdan yr Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn, ar ddechrau'r sgwrs um, ac nes i ddeud sy'n ei sôn ychydig bach amdan yr ysgoloriaethau maen nhw'n ma nhw, ma nhw offro. Felly, mae yna nifer o wahanol ysgoloriaethau i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Um, swn i'n awgrymu mynd ar wefan y Coleg Cymraeg i weld y nifer fath o ysgoloriaethau sydd gen nhw, ond yr un, um, yr, yr un mwyaf cyffredin dwi wedi clywed amdano ydy'r ysgoloriaeth cymhelliant, sef um, maen nhw'n rhoi 500 pint y flwyddyn neu hyd at uh, 1,500 dros dair blynedd. unrhyw fyfyrwyr sy'n bwriadu astudio o leiaf traean o'u cwrs gradd trwy gyfrwng y Cymraeg mewn unrhyw bwnc. Mae ffiseg yn, yn cyfri yn hyn, um, a dwi'n dwi nabod cwpl o bobl sydd wedi gwneud o. Um, yn anffodus, doeddwn i ddim yn hyderus efo, um, fy, efo fy Nghymraeg i, i gwneud hyn, Yym ond yym be' doeddwn ni ddim yn gwbod oedd yym 'dach chi hefyd yn ga'l yym mynediad i'r yy i'r i'r yym i'r sleidia darlithoedd yn Sysnag ac hefyd yn Gymraeg a 'dach chi'n ga'l gneud yr arholiada ar bapur Cymraeg ond 'dach chi yy dal yn ga'l atab mewn Sysnag os os dydi'r Cymraeg ddim yym os 'dach chi ddim yn hyderus efo'ch Cymraeg. Os fyswn i'n gwbo hynna mi fyswn i wedi mi fyswn i wedi gneud yr ysgol oriau. Yym, a fel ddwedais i, gwelwch y, y, y, y wefan yma, Coleg Cymraeg, um, am fwy o, o wybodaeth am hyn. Felly, i gloi, um, mae gennau tair, tair pwynt i, i gloi, felly y rheswm nes i siarad yn dan fy nhaith i o tygau hyd at PhD ydy i bwysleisio i chi fel disgyblion um, yn enwedig um, yn yr amser yn ansicr da ni'n byw yn ar y funud efo coronavirus a falle Yym, tydi o byth rhy hwyr i benderfynu be da chi eisiau gwneud, a peidiwch â phoeni os ydych chi ddim yn gael y graddau falle oeddech chi wedi gobeithio amdan, oherwydd oedd, oeddwn i yn yr un peth, o'n i angen dau by i gael i fewn i'r um, i'r gradd baglor iawn yn Aberystwyth, um, ges i ec a dy, ac oedd rhaid i fi mynd i fewn ar y cwrs blwyddyn sylfaen, ond Dwi'n deud hyn wrth pawb dwi'n siarad efo amdan y Blwyddyn Sylfaen, hwnna ydy'r penderfyniad gorau dwi erioed 'di gwneud. Yym, a dwi rŵan yn dysgu um, mewn y sesiynau labordy y Blwyddyn Sylfaenol uh, fel arddangoswr, um, ac y rheswm dwi'n dwi dwi, dwi, dwi eisiau gwneud hynna ydy dwi'n licio siarad hefo'r efo myfyrwyr sydd yn gwneud y blwyddyn sylfaenol ar y funud a dwi'n licio siarad efo nhw a deud Gwrandwch, tydi'r gwneud blwyddyn sylfaen neu um, rhywbeth debyg, tydio ddim yn dal chi'n ôl oherwydd dwi yn, yn gwneud PhD ar y funud, felly um, dwi'n dwi, dwi esiampl sydd yn dangos bod dydy hynna ddim yn wir. Felly, um, peidiwch â poeni gormod amdan, amdan y dyfodol. Um, yr ail pwynt pwysig oedd, a yw gwaith tygau yn y lefel A yn bwysig uh, er mwyn ymchwil? Ac yr ateb ydy, wrth, wrth gwrs, mae o. Um, tydy'r athrawon ddim yn deitha chi fod o'n bwysig, e jyst er mwyn i chi gael gwneud yr arholiadau, a wedyn da chi byth yn defnyddio fo byth eto uh, yn enwedig mewn uh, ffiseg ond hefyd yn gwyddoniaeth mewn cemeg a bioleg. Um, Sa chi'n syni'r yr, yr faint o, o, o gwaith ymchwil sydd yn cael ei gwneud ar lefel uchel yn defnyddio um, technegau a, a theori um, mae rhan fwyaf o pobl wedi dysgu yn barod yn lefel A neu tygau. Ac mae'r tomography yn, yn, yn, yn, yn un esiampl o, o hynny. Uh, a yn ola, mae astroffiseg yn diddorol iawn efo amrywiaeth o bosibiliadau gyrfa. Um, dwi wedi siarad amdano nifer o wahanol bethau astroffisegol yn, yn, yn y darlith yma. Dwi'n gobeithio Yym fydd fydd nifer ohonoch chi yn yn yn yym mynd i fewn i i astroffiseg ond ond mynd i fewn i gwyddoniaeth yn gyffredinol yy yn y dyfodol. Felly os ydych chi isio ga'l mewn cysylltiad gyda i yym ma'r e-bost yna eto ar y gwefan a diolch yn fawr iawn am wrando.
Gwych, diolch yn fawr Liam, oedd yn really, really ddiddorol, uh, ffiseg oedd wastad uh, hoff gwyddor fi, so ie, yeah, nes i really mwynhau e. Um, a hefyd o'n i'n fan fawr o Jurassic Park, o'n i eisiau bod yn paleontologist hefyd, uh, ond ie, yeah, nath hwnna ddim digwydd. um, o ti'n siarad uh, ar y diwedd fyna amdano uh, cyfleoedd um, am gyrfaoedd gwahanol. Mm. Um, Beth yw cynllun ti ar ôl y PhD i cario ymlaen yn y prifysgol fel athro? Fel beth, beth yw cynllun ti? Ie, yeah, um, dwi, dwi wedi bod yn dwi wedi bod yn reit ffodus. Um, dwi'n un o'r pobl sydd wedi cael cynllun o beth dwi eisiau bod ers o'n i'n reit ifanc. O'n i'n gwybod o'n eisiau bod yn gwyddonwyr, um, ond wedyn yn yr ella deg mlynedd dwytha, o'n i'n gwybod dwi eisiau bod yn, yn, yn athro. Um, ac um, ia felly yn sicr darlithydd um, mewn brifysgol. Um, so ni yn licio cael um, swydd yn fyma yn Aberystwyth, ond wrth gwrs mae hwnna'n um, mae rhaid i fod yn lwcus efo er, cyllid mae'r adran yn gael a falle, ond, um, uh, ond na, ia, yn sicr, um, sy'n ei licio fod yn darlithydd. O, gwych, gwych. Um, Trio meddwl nawr. Yy ie, gan bod y prifysgol yn gweithio ar mor gymaint o, o prosiectau cynryngwladol pan mae'n dod mm. i hmm. fel y prosiectau sy'n mynd i'r gofod, a wyt ti'n teimlo fel bod ti'n rhan o gymuned rhyngwladol, rhyngwladol o, o ffisegwyr er bod ti yn Aberystwyth?
Ydw ma' mae o'n mae o'n mae o'n rwbath reit yym wel reit doniol rili ydi ma' Aberystwyth yn lle mor yy mor isolated ac ma'n gallu teimlo'n reit unig weithia' oherwydd 'dan ni mor bell i ffwr' o o'r dinasoedd mowr a ballu ond ond yym ond na yym ma' ma'r lot o'r gwaith 'dan ni 'dan ni gyd yn gweithio'r 'dan ni'n gweithio efo ymchwilwyr yy ar hyd yr Deyrnas Unedig ond hefyd ar hyd Ewrop ac ac hyd yn oed yn llefydd fel America yym mae un o'r pobol dwi'n gweithio efo yn yr ad- yn yr adran mae o'n gweithio efo po- pobol o Australia yym felly yn sicr ti yn ffurf- ffurfio ryw fath o gymuned yym lleol ond ti ond hefyd cymuned yym teimlo rhan o'r cymuned eang hefyd. Ia, diddorol. Uh, o'n i'n hoffi llwyr am yr, yr TCH, yr um, darpledre X, yn creu map o'r, um, ar hael, yn syniad rili mm. ddiddorol. Pa, fi'n gwybod bod ti'n bwriadu wneud ymchwil ar, ar yr mapiau hyn. Uh, pa defnydd uh, wyt ti'n defnyddio'r map? Be ti'n gobeithio dysgu o'r mapiau yma?
Wel ma'r un o'r problema mwyaf 'da ni hefo ar y funud yn yn yn astudio'r corona ydi'r ffaith fod ma' 'na nifer o yym astudiaethe 'di ga'l 'u gneud yym o sud ma'r atmosffer allanol yr haul yn cylchdroi yy ma' 'na rhei yn deud mae o'n cylchdroi fel ryw fath o yym corff yym rigid fel ma' nw'n galw fo fel felly mae o'n mae o'n cylchdroi hefo yym arwyneb yr haul ma' 'na rhei astudiaetha'n deud fod o yn cylchdroi fel rwbath yym hyblyg felly tydi o ddim yn cylchdroi ar yr un cyfradd â'r â'r arwyneb Um, ac um, felly, da ni'n gobeithio um, gael rhyw fath o, o, o, o insight i fewn i os ydy o'n cylchdroi yn hyblyg neu'n anhyblyg neu beth bynnag. Um, ond um, uh, dwi'n meddwl un o'r pethau sydd yn bwysig amdano fo ydy'r ffaith fod um, pan mae'n siarad amdano yr, yr alldafliadau corona, um, os fysa un o heina, er enghraifft, yn, yn gael ei bwyntio at y ddaear. Yym, mae'n bwysig bod ni'n gallu deud yn union pa bryd mae'n mynd i daro i ni gallu, um, wel, i ni gallu gwachod a, a golled allan amdano fo, really. Hmm.
Diddorol iawn, ti'n gwych. Fi'n dysgu amdano stwff o'n i ddim yn gwybod bod uh, ffordd o, o wneud. ti'n just mind-blowing, ti'n um, uh, just, O'n i just eisiau dweud hefyd ynglyn â'r ysgoloriaethau, uh, mm. bod mae'r uh, ma un mae Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gwneud yn, yn wych uh, i, i helpu pobl sy'n assisted trwy cyfrwng y Cymraeg, mm. ond mae Prifysgol Aberystwyth yn gwneud un ychwanegol hefyd yn ogystal â hyn, a uh, chi'n gwneud y ddau o'r un pryd, mm. uh, a eto mae fe am pobl sy'n astudio trwy uh, cyfrwng y Cymraeg. Mae fe'n jyst yn dibynnu uh, eto, fel yr un Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar pa canran o, o hmm. cwrs chi, chi'n neud trwy'r trwy Cymraeg, ond chi chi um, ennill uh, hyd at 400 o flwyddyn uh, trwy uh, Prifysgol Aberystwyth. So, does dim rhaid i chi jyst mynd am un ysgoloriaeth, chi wedi gwneud lot o rhai gwahanol, a mae hwn yn ffordd dda o, o um, cyfuno'r ddau a wneud hmm. dau waith mor gymaint o arian falle, so so werth wneud. Um, ie, wel, diolch yn fawr iawn, Liam, oedd hynny'n rili diddorol, a uh, mae e-bost i a gwefan ti fyna os mae unrhyw un da- gyda unrhyw mwy o gwestiynau hoff nhw uh, gofyn, felly um, diolch yn fawr, a, a os yna unrhyw beth ti sydd dweud ar y diwedd um, i, i pawb sydd wedi uh, gwylio? Um, Wel, jyst diolch, diolch yn fawr am, am rando. Um, cysylltwch os gennych chi unrhyw gwestiwn, os diolch gwneud efo ffiseg, neu hyd yn oed os ydy o jyst i gwneud efo sut mae'r proses ymchwil yn gweithio, um, gyrru ceisiau i brifysgol, ceisiau i um, gwneud PhD, beth bynnag. Um, dwi'n mwyn hapus i ateb um, unrhyw gwestiwn.